Zing an i cheu dawh sunglawi hna zong dam-a-lawm tein a kan phakter i zunghmang in a biathiang cawnnak kan neihmi zong pe kho ṭhan dingin caanṭha caan sunglawi a kan zaangfah ṭhantu kan Pathian a hmasa bik ah min thiang thangṭhat si ko seh. Ka pa zong a biathiang kan cawnmi zong pehpi kho ṭhan dingin caanṭha kan pek ṭhan khawh caah ka pa cung zongah kan i lawm tuk. Cun Bible study life kan phahmi zong hi mi tampi nih an hmuh i an leh khawh cio nakhnga lai le ser zong in na kan tuahpiak ṭhan cionak lai kan in sawm ṭhan hna. Baibal Cathiang ka van rel lai. Galati dal nga caang kul le caang hnih in caang kul le caang thum sihmanhsehlaw thlarau nih a chuahtermi hna cu dawtnak, lawmhnak, daihnak, lungsaunak, zaangfahnak, ṭhatnak, Zumhawktlakmi sinak, toidornak le mah le mah i tei khawhnak te hna hi an si. Cu bantuk thil hna caah cun nawlbia zeihmanh a herh lo. Biathiang an relmi Pathian nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Atu cu ka pa nih kan hramthawknak ah thla kan campiak lai i cam dih in amah nih a tha rem ti ning in caan a kan lakpiak colh te lai.
Pathian sinah thla ka cam lai. Aw Thianghlim i kan daw biktu Jehovah kan Pa, tuzing zongah na ṭhatnak na kan hmuhter i na bia ah i hawikomhnak nei ṭhan kho ding i zaangfahnak kan cozah in kan i lawm. Na kan pekmi caan chung i kan luh lio zongah nangmah bawmhnak lila kan hmu i Na bia kan cawnmi hi a sining in ṭha tein kan theih khawh i kan cohlan i kan i nunpi khawh nakhnga thluachuahnak kan pekpiak hram ko. Sunparnak vialte na ta si ko seh. Jesuh min in thla kan cam kan Pa Pathian. Amen. Amen. Tuzing zongah hin a sunglawi ngaimi caan ah kan van i tong ṭhan hna i lawmawk ngaingai a si. Vawleicung ah ṭihphannak le thinphan thlalaunak, thih le lohnak le rawhralnak phunphun kan minung hawi sinah a tlun lioah Tuzing ahhin Pathian bia ah thazaang la kho ding i hi bantuk kan i ton khawhmi hi a sunglawi taktak. Cuticun kan cawn liomi Biakam Hlun i profet hna cauk, a uk thumnak a simi Ezekiel kan phan cang. A ukhatnak Isaiah a si i uk hnihnak cu Jeremiah si i ṭah hla kha Jeremiah ṭah hla si caah Jeremiah cauk ah fonh chih in atu hi ukthumnak bantuk a simi Ezekiel cauk kan phan. Hi Ezekiel cauk hi Na hmaisa kan zoh lai i amah hi mizeidah a si timi zong theih kan i tim hna lai. Hi biahmaisa ka ṭialmi kha aa lawng tein ai thawkmi pathum a si i a pakhatnak cu a ṭialtu ti a si kha darkhat caan khatnak ah fiang tein kan hmuh bangin hi cauk a ṭialtu cu tlangbawi chungkhar a simi Buzi fapa Ezekiel a si. Kha a pa cu Buzi a si i anmah hi tlangbawi chungkhar an si. Zeitindah tlangbawi chungkhar hi profet a si khawh timi hi ruah awk a tlak ngaingai. Siangpahrang chungkhar cu siangpahrang an si tawn. Tlangbawi chungkhar cu tlangbawi an si tawn i asinain tlangbawi chungkhar in a chuakmi Buzi fapa Ezekiel cu Profet ah ai cang ai. Hihi a sullam zeidah a si nan thei ko lo maw? Profet cauk kan cawn chungah hin ka chim tawnmi bia hi philhhlau lo ka duh. Biakam hlun i profet chan ah hin Profet hna hi a tam deuh cu profet sianginn in a chuakmi an si. Mah cucu profet fapa hna kha profet sianginn ah profet an cawng. Profet si kha an cawng mu. Mah kha kha A donghnak ah zei ah dah an i cang kan ti ahcun nal profet ah an i cang dih ngawt. Cunglei pennak siangpahrang Ahab le tanglei pennak Judah pennak i Jehoshaphat kha an i tong i ral kan dohṭi lai an ti lio ah khan Jehovah sifat nih khan profet ah sinin bia kan theih a ṭha lai lo maw an ti. Cuticun Ahab nih profet kha van auh hna i minung zali hrawng an si. Khakha profet sianginn ah a kaimi an si. Asinain an dihlak in an phuanmi cu minung mithmai kha zoh in Profet Ahab cu ral lonak ah va kal law na hlawhtling lai na ral na tei lai an ti dih asinain khaka khan uh, Jehoshaphat nih profet dang an um maw a ti tikah a im la fapa kha pakhat a um i asinan amah cu ka huat phun a si keimah ka kong ah ṭhatnak le chim bal lo ti kha si cu cuticun ti hlah a ti i cucun an van kawh tikah kha profet pakhat nih khan zei ti tiah cun aw tlang cungah Israel mi hna cu khaltu a ngei lomi tu bangin an vai e ti kha nan rawk lal dih lai nangmah zong na thi lai Na mi le hnaikhaltu ngei lo nan um lai. Ah, a rawhralnak ding kha chim ko. Raldohnak hmun a thihnak ding kha chim ai. Profet sawm li hna nih cun vakal lo na hlawhtling lai an ti lio ah. Khakha profet beu lo ten si. Khakha zeidah mi zeidan si risin profet siang ina akai min si. Cucu philh hlah u sih mu. Profet sian in a kaimi kha profet deu an cang dih. Nihin ah te kan ram ah Chin miphun hi ṭha tein zoh hmanh u. Baibal sianginn i a kaimi tam deuh cu cawnpiaktu deu ah an cang dih. Profet chan ah profet sianginn a kaimi kha profet deu an can bantukin Baibal sianginn a kaimi tampi hi cawnpiaktu deu ah an cang dih. Atu tiangin hrinṭhannak biatak zong a cohlang lomi pastor zeizat dah an um rih ti? cawnpiaktu deu ah ni cang. Cucu kan miphun in atu hi kan thei lo. Thil sining hi kan cawng taktak lo hi kan thei lo. Cu ruang ah cun hi profet kan cawn lio ah hin cu kong su kan thei a hau. Cuca atu ah Ezekiel zong hi profet siang in a kai mi si lo. Profet sianginn a kaivi cu an um tung ko lai nain Pathian nih kha hna kha duh ti lo. Zeicah a deu an i cang ti sa a si. Cu caah cun zohhmanh u law tlangbawi chungkhar bak a simi Buzi fapa Ezekiel cu Pathian nih profet a au i cucu hi cauk a ṭialtu hi a si ti kha kan hmuh. A pahnihnak A ṭialnak hmun le caan Hi cauk a ṭialtu Ezekiel hi a hramthawk ah Jerusalem ah khua a sami a si nain hi cauk a ṭial lioah hin Babilon i sal ah kalpimi hna sinah a kal ve i Kebar tiva kam ah khua a sak lioah BC zanga le sawm kua in zanga le sawm sarih hrawngah a ṭialmi a si. van ruat hmanh u maw. Babylon saltannak ah hin mi zapi lawng sal an kal lo. An siangpahrang pa zong a mit mukhoih buin an kalpi. Cun profet cheukhat zong an kalpi ai. Cu lakah cun hi Ezekiel zong he aa tel. Cucaah cun a ṭialnak hmun hi sal a taannak hmun in a si i a caan hi mi sizanga sawm kua in zanga sawm sarih kum kul karlak a si ti kha kan theih a herh mu. A pathumnak a ṭial chan Dal khat in dal kul dal li tiang hi Jerusalem a rawh hlan i thil sining kha hmangin sal i an tanpi hna kha Jerusalem le Temple chungah Pathian biaceihnak a phak hrimhrim lainak kong kha a hngalhter ṭhan hna. ah hman ruat law hika kan hmuh bantukin dal khatin kul li tiang cu Jerusalem a rawh hlan a rawh lainak kong kha hi Ezekiel nih hin a rak phuan. i cu hnu ah dal sawmthum le pathum in dal sawmthum le pariat cu hmailei ah Israel tunmer ṭhannak le kum thongkhat pennak kong chimnak a si. Pathian biakam i nunpi lo ruangah dantatnak le Pathian biakam i nunpi ahcun tunmen ṭhannak le thluachuahnak kha aa biacah chung muru a si. Van rual tu law, hei fawite si ko. Pathian biatak i nunpi lo cu rawhralnak si. Pathian biatak i nunpi cu thluachuah vanluhnak bak si. Mah khakha a ṭial chan taktak maw? A kawltung a chung muru taktak cu si ti hi kan theih a herh i a tanglei Ezekiel kum le caan lamthluan kha mah pumpak cio tein ṭha tein cawng u law Ezekiel rianṭuan a thawknak kha bi si zaruk le kul le sarih a si ti kha thei u law cucun a donghnak cemchangtu kha zanga sawmriat paruk kha Jerusalem a rawh na kum kha si i khakha ah Ezekiel zong kha sala i an kalpi si cu hnu ah cun zanga sawmthum pariat ah Persia mi Sairat nih Judah kirnak nawl a peknak kong kha si. Cun a pin lei catlap ah khan Pumpak tein kan cawn awkah a herh ngaimi cu Ezekiel ah hin langhnak voi ruk a hmuh. Vision. Hi cauk ah langhnak hi voi ruk tak Ezekiel nih a hmuh. Mah khakha a Baibal cacang he a hmuhmi langhnak he ṭha te ṭial a si maw? Mah khakha check zong mah tein a hau i va check si law cawng si law study Bible kan neihmi hi uh, a hman ning zong kan thiam a herh ngaingai mi si. A tangah khan Ezekiel ah melchunnak phunhra an zohmanh. An chimmi bia kha hmelchunhnak bakin an langhter i cu hmelchunhnak cu Ezekiel cauk ah in phunhra bak a um. Bianabia ah kan cawnchiami Jeremiah ah khan hmelchunhnak a lang kha maw theipi bantuk na hmelchunhnak a lang kha theipi a ṭha ngaimi le a ṭha lomi Kha bantuk hmelchunhnak timi kha hi Ezekiel a hin voi hra bak a lang ti zong kha kan theih a herh i cucu hi mah hi study Bible timi ah i ka van tinh chimi ka si. Atu cu dal khata kan van kal ta hna lai i Darkhat ah zeidah um timi ka van rel colh lai i a tanglei hrilhfiahnak tete kha eh, aa bor nih a kan relpiak te lai. Darkhatnak khi Ezekiel nih Pathian langhnak a hmuhmi kong ṭialnak a si. Kha Pathian nih a kawh bantukin langhnak a hmuh colh, vision kha a hmuh colh cu mu. Mah kha kong kha hi darkhat ah hin ṭial a si. E, a tanglei fianternak tete kha toi kim teten si ko nga- ngai hna u si mu.
Ralkhat sangkhat kum sawmthumnak hihi amah Ezekiel kum tlangbawi rian i a luh kum si dawh bik a si. O si, Pathian nih tla- siangpahrang ah a kawh. Mah kha ka tlangbawi innchungkhar a ummi si tlangbawi ding a si ko. Sinain tlangbawi ding a simi kha zei ruangah le Ezekiel kha profet ah kawh si kan ti ahcun khalio i profet tampi a deu an si cang. Profet deunak profet ah an cang. Cucu profet sianginn ah kaimi a si ka ti cang ka mu. Cucaah cun kum sawm thum a tlin ah mah hi profet siding i Pathian nih a kawhnak hi si dawh cem a si kum sawm thum timi kha cun a tanglei kha ngai hna u sih law
Darkhat cang hnih kum nganak hihi BC zanga sung kua thum a si. Hi ṭha tein kan theih a herhmi cu Jerusalem a rawh hlan deuh si cu mu.
Jerusalem khan BC zanga le sawmriat le paruk a lawng a rawk i thla hlan ah khan a si i cucu Pathian nih hi pa a kawhnak ah thil umtuning kha si ti kha theih a herh ngaingaimi si. A tanglei fianternak ngai hna sih. Darkhat cang ah thilnung pali hi hna hi cherubim an si. Balhra caanghleng ah caang kul. Cherubim hna hi Pathian thianhlimnak kilvengtu dingah nawlpekmi an si. Eden dum i nunnak thingkung pannak lam kilvengtu an si i Biakam Kuang chung i velngeihnak ṭhutdan kim vengtu zong an si. Chuahlannak dal kul le dal nga caang hleiriat in caang kul le caang hnih. Satan hi cherup a rak si bal. Dal kul le dal riat caang hleili in caang hleiruk. Aw, chinchiah tlak bia hi ka han kan hmu ai te. Vancungmi hi an rian ai lo cio lo. Gabriel timi hi A herhmi bia phuangtu dingah hmanmi vancungmi si. Mary sin zongah a lang kha maw Gabriel kha. Cucaah a herh taktakmi bia va phuang dingah an thlahmi cu Gabriel si. Michael timi hi raldohnak lei an ralbawipa si. Ṭha tein ruat u. Atu i kan hmuhmi cherubim timi hi Pathian thianhlimnak kilvengtu mu an si ti hi kan theih a herh taktak i Eden dum in Adam le Evi Pathian nih a ṭhawl tikah an rak kir ṭhan sual lai ti Pathian nih a phan caah Eden dum an luh nakhnga lo kilvengtu ah cherubim kha a hman hna kha philh hlah u mu. Cun zeidah kan hmuh ṭhan tiah cun Pathian biakam kuang kha hmunthiang bik ah an chiah Khaka puanthlam a si lio ah puanthlam hmun thiang bik. Solomon nih a sak hnu ah khan temple hmun thiang bik. Cuka biakam kuang pahnih ka chiah a si i cuka biakam kuang umnak cu cherubim pahnih nih an thla an zat. ti kha Baibal ah kan hmuh mu. Cu ruangah cun mah hi cherubim hi vancungmi Pathian thianhlimnak kilvengtu si ti kha kan theih a herh i hi ka chinchih awk a tlakmi pakhat cu Satan hi cherub timi min pakhat a rak ngeihnak kong kha dal kule dal rial cang hlei lin hlei ruk zongah khan kan hmuh. Mah zong cu chinchih awk a tlak ngai ti. A tanglei fianternak ngai hna u sih.
Ralkhat caang riat hmai pali, hnu le hmai ki le or ah hmai pali an ngeih caah i mer hau lo tein khuazeilei paoh ah ding tein an zuan khawhnak kha a si. Ah, zohhmanh u mum. Hmaili an ngeihnak chan cu hmaikhat lawng sisehlaw zuan an timh tik ahcun an zuanlak dei paoh i mer a hau. Ato amai pali an nei ahcun i mer a hau bak lo. Mer a hau bak lo in kha cherupnak ah an zuang kho timi hi hika chinchiah awk a tlak taktakmi cu a si. A tanglei kha ngai hna si law
Nalkhat sanghra hi thilnung pali hna nih an langhtermi phunkhat cu thawngṭha pali hna hi an si. Oh, thawngṭha bia kan timi kha Mathai, Marka, Luka, Johan tiah kan timi hi mah thilnung pali nih hin an langhternak cucu phunkhat mu phun tampi lakah phun khat a si ti zong kha kan chinchiah a herh ngaingaimi si. Tanglei kha ngai hna si mu. Dalkhat cang hleihnih thlarau Pathian duhnak tuah ding i lungthawhnak a petu a si. Amah an bakmi a si. Kannih zumtu zong hi Thiang Thlarau nih a kan umpi lo ahcun Pathian rian hi lungtho taktak zong in kan ṭuan kho lo. I hnekchom hna in kan ṭuan mu. Ṭavuan a zah, Kawl nih an ti bantukin ṭavuan a zah men hna in kan ṭuan. Asinain Thiang Thlarau kha kan chungah luh tikah Thlarau nih cun thathawhnak kha a kan pek tawn ti zong kan theih a herhmi si. Tanglei ngai hna si law,
Darkhat caanghei nga lengki a langhtermi cu Pathian biaceihnak a si. Aw, paten theih a hau. Mah hi an langhtermi tete kha kan theih a herh ngaingai i Ezekiel nih a hmuhmi ah thilnung pali cu lengke a ngeimi lakah khan an kal i cu lengke nih cun Pathian biaceihnak kha a langhter ti a si. Ticun a tanglei hrilhfiahnak ngai hna u silaw,
Darkhat cang hlei riat mit zeizong vialte ah a um khomi i hmuh lo a ngei lomi Pathian hmuhsaknak a si. A si e, kan Pathian hi zeizong vialte tuah kho pakhat, pahnihnak ah zeizong vialte hngal dih, pathumnak ah zeizong vialte a um khomi, Mah kha ka Baibal nih Pathian kong a chimnak a si i cuka lakah myth timi nih hin kei zong hi crusade kan neih i Pathian hmanthlak ka suai paoh ahhin myth lawnglawng in ka suai. Zei zong vialte a hmu, a hmu dihtu tinak caah mitin Pathian hmanthlak hi ka suai tawn. Cucaah cun Pathian cu zeizong vialte hmu dihmi, hmuh lomi a nei lo ti hngalhnak caah mithi si. A tanglei kha ngai hna si law.
Ralkhat cangkul thlarau Rel khat cang hleihnih fianternak zoh. Ah, a fianternak kan nei cang ka mu. Nalkhat cang hleihnih ah thlarau cu zeidah si? Pathian duhnak tuah ding i lungthawhnak a petu si. Ha. Mah kha kha kha kha kha van zoh law kha nalkhat cang hleihnih fianternak kha zoh law ti. Australia in mi pakhat nih sa a rak ka kuat i khaka fianternak ka zoh timi hi sullam ka hngal hrimhrim lo rak ka bawm te si maw cuti si ahcun khaka zawnte kha a thar in hrilhfiah a hau lo i Bible cacang a pekmi te kha na kir hnawh si ahcun khaka na va zoh si ahcun khaka kha na hrilhfiahnak a um cang khaka kha va zoh tinak si ka ti ee Si maw? Mah cu si maw ka hngalh lo ti mu. Kha bantuk na um kho si. Zeicah? Sitadi Baibal cu Laimi nih kan nei bal lo. Kan neih bal lomi kha hi atu Pathian zaangfahnak hi kan ngeih caah kan si. A ṭha tuk. Kha a tanglei fianternak ngai hna sih mu. Nau kha cang kul le cang li an zuang. Cathiang nih vanmi a chimnak hmun cheukhat ah zuannak hla a ngeimi bangin a langhter tawn. Aw siye, vanmi khi a hmanthlak an langhternak zongah a tam deuh cu thla an ngei. Zuannak thla a ngeimi in an langhter tawn. A va si taktak maw si taktak lo cu um ko seh mu. Ze asinan Bible nih hin zuannak thla a ngeimi bantuk in um. ti kha kan hmuhmi kha a si i khakhaika kan langhtermi a si. Atu cu cang a dal khat a donghnak fianternak kha ngai hna sih.
Nalkhat cang kul le cang rup in cang kul le cang riat minung bantuk Ezekiel nih a hmuhmi langhnak ah minung bantuk a timi hi

Cucu Pathian sinah cu bia cu Pathian sinah rak um i cu bia cu Pathian a si a ti. Cang hlei kan rel ahcun bia cu minung ah ai cang i a ti kha. Cucaah cun hika zawn Ezekiel ah minung bantuk tiah timi hi kha Pathian minung a ai cangmi Jesuh Khrih hmuhsaknak a sinak kong kha kan hmuhmi a si ti kha tuzing ah hin kan theih a herh ngaingaimi a si. Khah zeikhom hmanh sehlaw kan thoknak in tuisim lam a cheu kan phan cang i tuzing hi zeikhom hmanh sehlaw a biahmaisa sau deuh in kan kal caah dalkhatnak tu kan van lim ani lom awk ngai si cucaah cun hi a tangmi dal zong hi duhsa ten kan zoh hna lai tu thla chung hi tu thla timi tu thla cu di deng i kan hmai thla oka thla chung pauh hi rengun ah kom ri lai rengun ka chua tak ah cun ka le ka kal lai i line hum ti om ti lo men Kalemyo ah zarkhat chung caan hmannak believer caan ka neih hnu ah Hakha ka tlung lai i Hakha chinchin cu line kan nei ti lo fu men. Cu ruang ahcun ei ko hmanhsehlaw hika zan pumhpum chung paoh hi tein kan cawn khawhnak hnga nannih zong rak i tlun cio timi kha thar in ka van in chim ṭhan hna. A si le rel cu selaw kan cawn kan theihmi bia hi kan dihlak sa Pathian nih a thar in thluachuahnak kan pek piak ko seh. Amen. Amen.
Ka pa kan i lawm tuk. Tuzing cawnnak a ngaimi vialte zong nan chungah kan i lawm tuk.
Thaizing lei kan cawn ṭhannak ding zongah va ngai ṭhan cio ding in kan in sawm ṭhan hna. Sicun kan donghnak ah ka pa nih thla kan campiak lai i a cam dih in kan caan kan dihter colh te ko lai. Thla ka cam lai. Aw thiangmi ka pa, tu siangah hin Profet Ezekiel cauk chung bia na bia hna ṭha tein theih khawhnak na kan pek kan i lawm i Ezekiel cu tlangbawi phun sihmanhsehlaw Profet rian a herh tuk ruangah nangmah nih a thar in na rak kawh ti hna kan theih. Hi kan theihmi vialte hna hi a ngaitu a theitu vialte cungah thluachuah a tlun i kan i nunpi khawh nakhnga nangmah nih kan bawm. Thaizing lei kan cawn ṭhan lai dingmi vialte zong nangmah nih lam kan hruai hram ko. Sunparnak vialte na ta si ko seh. Jesuh min in thla kan cam kan Pa Pathian.